OK Home, bring life to your home. Il-mawra ta' Knockabout Sicilia illum ser toħodni fil-qalba tal-kampanja Siċiljana. Għandi ġurnata mill-isbaħ pjanata u ħankun imdawwar bis-siġar taż-żebbuġ, kif ukoll l-irwejjaħ aromatiċi tal-art agrikola. Ħankun f'post fejn l-istorja u n-natura jiltaqgħu u jimxu id f'id f'bilanċ perfett. Ninsab ħerqan li ngħaddas ruħi fi tradizzjonijiet però sempliċi li Siċilja tant hi magħrufa għalihom. Knockabout Siċilja jibda issa. Minn Pozzallo naqbad it-triq għad-destinazzjoni tal-lum. Ser insuq għal siegħa lejn Palazzuolo Acrede. Fi triqti lejn din il-belt fil-provinċja ta' Serakuża, ser indur mill-Kampanja Siċiljana. Mhux ser insuq mill-veduti kostali, iżda ser nidħol fiż-żona ċentrali ta' Sqallija. Żona ta' għoljiet u widien. Ix-xemx tiddi fuq il-ħitan tal-ġebel antiki u kultant tilmaħ irħula fuq l-għoljiet mill-bogħod. Kull dawra ġġib veduta ġdida, pajsaġġi sbieħ u irziezet rustiċi dejjem preżenti maż-żiffa tal-Mediterran. li tiggwidani lejn il-qalba tas-sbuħija rurali tal-gżira ta' Sqallija. Palazzuolo Acrede, sit tal-wirt dinji tal-UNESCO, belt magħrufa għall-arkitettura barokka tagħha u fdalijiet Grigi tal-qedem li jirriflettu s-sinifikat storiku għani ta' Palazzuolo a Crede. Imdawra mill-muntanji b'lejl xeniċi, il-belt hija mgħaddsa fl-agrikoltura, b'artijiet fertili jipproduċu żebbuġ, frott taċ-ċitru u ħxejjex oħra. Iż-żona tiffjorixxi fuq prattiċi tradizzjonali tal-biedja li mhux biss jappoġġaw l-ekonomija lokali iżda jikkontribwixxu wkoll għall-preservazzjoni tal-wirt kulinari. Il-viżitaturi jistgħu jesploraw u japprezzaw it-taħlita armonjuża tal-istorja u l-agrikoltura li tiddefinixxi din il-belt. Ninsab hawnhekk fil-qalba ta' Sqallija Agrituriżmu f'Palazzuolo Accredi, dan ir-razzett seren immexxi mill-familja bil-kunjom Maltese. Dan ir-razzett huwa verament speċjali għax iżomm ħajjin it-tradizzjonijiet kemm fil-kċina kif ukoll fil-mod ta' kif jinħadmu l-ingredjenti. Illum quddiemi għandi ġurnata interessanti għax ser nesperjenza dan kollu. Ejjew miegħi. Biex żgur nesperjenza l-essenza rurali ta' Sqallija, illum ser niltaqa' ma' Amadeo Maltese u neputi tiegħu Lorenzo Maltese. It-tnejn imexxu wirt tal-familja Maltese. Flimkien, se jiggwidawni fl-istorja rikka u t-tradizzjoni li jagħmlu din il-proprjetà tagħhom daqshekk speċjali. Għal aktar minn 30 sena, dan ir-razzett ilu joffri irtir paċifiku u jservi platti Siċiljani magħmulin mill-prodotti tagħhom stess, bħall-majjal u l-ħaxix frisk, b'enfasi fuq l-awtentiċità u l-kwalità. Amadeo jispjegali li huma rikonoxxuti għas-salzett tradizzjonali ta' Palazzuolo a Crede. Amadeo, Buongiorno, Buongiorno. ben arrivati. Buongiorno, Come va? buongiorno. Tutto, okay? tutto bene, tutto bene. Amadeo u Lorenzo ħa jkunu l-persuni li llum ħa jieħdu ħsiebi u ħa jagħmluli ġurnata sħiħa verament interessanti. Però qabel nibdew il-ġurnata jien għandi kurżità li nixtieq nitkellem naqra ma' Amadeo fuqha li huwa l-kunjom. Amadeo kunjomu Maltese. Questo, questo cognome, le origini, cosa sono? Allora, eh, le origini che noi pensiamo comunque che non, non ci sono certezze, Bl-iktar mod simpatiku u kariżmatiku, Amadeo jispjegali li huwa fatt li l-kunjomijiet oriġinaw mil-laqmijiet tal-familji. B'dan il-ħsieb u raġunament jista' jkun li antenati fil-bogħod ħafna ta' Amadeo kienu minn Malta jew kienu għamlu xi żmien jgħixu Malta.

another 24 36 hours outside so they start to sprout they have much more nutrients and they help the pigs to digest much faster
kelba jisima sorrizo, l-iktar kelba anzjana li għandhom il-familja Maltese u jisima sorrizo li tfisser daħqa għal raġuni partikolari. li meta jkollha l-ġuħ tmur ħdej in-nies u meta jibdew juruha l-ikel tibda tikxef ftit snienha isu daqslikieku qiegħda tidħaq. Ilha tgħix hawnhekk madwar disa' snin u waslet hawnhekk meta kienet għadha ġeru. Mistagħġbin, meta kienet iżgħar kemm kienet imqarba.
Knockabout jirringrazzja lil

Tradizzjonijiet minn ġenerazzjoni għall-oħra, bħalma dak kemm semmiet Marinella, tagħmel is-sinjal tas-salib għax ommha kienet tagħmel is-sinjal tas-salib qabel ma tibda taħdem il-ħobż, hija xi ħaġa mill-isbaħ għax isek kważi kważi qiegħed tara storja tinħadem quddiem għajnejk. Mal-familja Maltese ħankompli ngħix esperjenzi awtentiċi,

OK Home. Bring life to your home.
Ninsab hawnhekk fil-qalba ta' Sqallija Agriturizmo f'Palazzuolo Akredi. Dan ir-razzett seren immexxi mill-familja bil-kunjom Maltese. Dan ir-razzett huwa verament speċjali għax iżomm ħajjin it-tradizzjonijiet kemm fil-kċina kif ukoll fil-mod ta' kif jinħadmu l-ingredjenti.
We have around 100 pigs roughly. The black pig is already a premium

and they help the pigs to digest much faster.
Għalija li nara daw l-artiġana qegħdin jaħdmu blidejn b'tant dedikazzjoni u passjoni li jġorru eh, tradizzjonijiet minn ġenerazzjoni għall-oħra hija xi ħaġa mill-isbaħ għax se kważi kważi

di Marinella. Le mano pratiche.
Adesso lei fa la prima sfoglia e iniziamo la, la preparazione della nostra focaccia.
għalija l-kuluri li ta' remmek b'dik it-salsa sabiħa bil-tursin aħdar bit-tadam aħmar vera sabiħ tiġa hija invit ismajja u kull jaħseb wara la kollox ikun lest mill-forn

Suppost ladarba tinfetaħ il-pasta freska titħalla hemmhekk sabiex tinxef ftit, tnaqqas mill-umdità tagħha biex imbagħad ovvjament tkun tista' titqatta' aħjar. Fil-każ tagħna, peress li qegħdin naqa' tard bil-ħin, ħa jkollna naħdmuha mill-ewwel.

Ora facciamo che io mi mangio quelle che ha fatto Marinella e tu ti mangi quelle che ha fatto... Esatto.
Bravi. Dil-kelba jisima Stellina, kelba oħra tal-familja Maltese, l-iktar waħda li tħobb il-fsiet, mux għax sorrizo ma tħobx, ta' xara ġiet għal fsitu gol imma stellina l-ewwel waħda li tiġi tkellmek kif tasal u l-ewwel waħda li tiġi tfittex il-fsit u jekk ma tfissidix Iċċaqlaqlek idejk b'rasha biex tfissidha iktar. Bħalissa qed tieħu Lorenzo, so here we have three different types of sausages. Yes.
So here we have the sausage of palazzolo, then this low food. Wieħed mill-prodotti kulinarji ewlenin tal-familja Maltese huwa z-zalzett tradizzjonali tagħhom ta' Palazzuolo a Crede, togħma vera Siċiljana, magħmul bl-użu ta' majjal lokali u mħawwar b'taħlita ta' melħ, bżar iswed u bużbis selvaġġ li jikber biss f'din iż-żona. Dan iz-zalzett huwa prodott awtentiku. Il-laħam huwa preparat b'reqqa u preparat permezz ta' metodi mgħoddija minn ġenerazzjoni għall-oħra. Dan il-metodu artiġġanali jagħti ż-zalzett it-togħma distinta tiegħu u konnessjoni awtentika.

F'sitwazzjonijiet bħal din nixtieq li hawn it-teknoloġija li mhux biss tistgħu tarawna u tisimgħuna, imma tistgħu wkoll ixxommu l-aroma li hawn dal-ħobż għadu ħreġ mill-forni fuq, il-mortadella qiegħda tfuħ li ma ngħidilkomx kemm. Ovvjament għandi x-xorti li ħanduq kollox. Fil-veru sens tal-kelma fejn is-sempliċità issir speċjalità għax l-iktar mod sempliċi ħobs, żejt ta' żebbuġa, bżar, melħ, origano u naqa' peperoncino, mortadella, però toma

L-esperjenza tal-lum mal-familja Maltese kienet tassew indimentikabbli. Mit-tagħlim dwar il-majjal l-iswed għat-togħmiet tal-prodotti friski u lokali tagħhom. Stajt ngħaddas ruħi fit-togħmiet sinjuri u t-tradizzjonijiet awtentiċi ta' Sqallija. Id-dedikazzjoni u l-kura li tidħol għall-preparazzjoni ta' kull platt, l-istorja wara kull ingredjent jagħmlu din l-esperjenza rurali iktar speċjali u awtentika. Grazzi Roberto. Ma nistax naqsam magħkom kemm hawnhekk huwa post mill-iktar awtentiku fejn veru tista' tesperjenza l-akkoljenza vera Siċiljana. Knockabout Sicilia jispiċċa hawnhekk, jiena ħangawdi dak li preparajna u niltaqgħu għall-episodju li jmiss. Ciao ciao! Knockabout jgħat jiġi miġjub lilkom grazzi għal Cupra Born Full Electric at Continental Cars. Koljox Authentic Greek Yogurt.